Ndi a vha vusa dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo matsheloni hano. Ndi tama u vha resha ndi tshi ri tshilidzi tsha Murena washu Yesu Kristo nga tshi vhe navho. Musi ri sa athu u amba fhungo ḽa Mudzimu kha vha ḓi dzudzanye vha ḓi vha ḓi vha lindele vhone u pfha zwine muya wa vhudza tshivhidzo. Kha ri bvele maṱo. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, Khotsi vha ṱaḓulu, ndi a vha livhuwa. Ndi ṱanganedza tshifhinga hetshi ndi tshi tenda uri vhone vho ri lugisela zwiḽiwa zwashu, muthu muṅwe na muṅwe. Ndi Diabolo fhedzi ane a tama u tswa, u shidzha na u vhulaya. Kristo Yesu o ḓa uri ri wane vhutshilo, ri dovhe ri vhu pfume. Kha vha ri tonde, Khotsi vha ṱaḓulu, ri pfe zwine Muya a vhudza tshivhidzo matsheloni ano nga Dzina ḽa Yesu Kristo. Amen. Vhakhethwa, ndi khou tama u vha vusa vhoṱhe nga Dzina ḽa Yesu Kristo hafhu. Vhege yo fhelaho ro vha ri khou amba hafha uri kha ri vhe na ndavhelelo ya zwavhuḓi zwi tshi bva mudzimuni, ndavhelelo ya vhuḓi ya i bvaho mudzimuni nga iṅwe nḓila ro dzula ri lavhelele uri mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu ndi ene ane zwoṱhe zwi re zwavhuḓi na zwi si na tshiṱahe zwa bva hone. Zwino nda sumbedza uri hezwi ri tshi ri kha ri lavhelele. Zwi takuwa kha lutendo lune ra vha nalwo lu tshi bva kha zwe Ipfi ḽa Mudzimu ḽa amba. Vhone sa mutende, hezwi vha tshi pfa Ipfi ḽa Mudzimu ḽi tshi amba, Mudzimu ha ambi tshithu tshine a sa tshi kone. Mudzimu ha fulufhedzisi tshithu tshine tsha ri ṋea e, e, e, u vhavha. Fulufhedziso dza Mudzimu dzoṱhe ndi dzavhuḓi. Dzi nga tomba dza tou shande, dza tou shandiwa, mara fulufhedziso dza Mudzimu ndi dzavhuḓi. Na zwa uri riṋe zwithu zwi ri tshimbilele u a zwi tama. Kha ri ḓo takuwa hafha kha bugu ya Vhakorinta ya u thoma ri vhale ndima ya 16 hafhaḽa kha kha 16 ri ye ri vhale vese ya 9 vha pfe vhuṱanzi khovhu vhune ha vha hone kha bugu heyi. Vhakorinta ya u thoma ri vhale ndima ya 16 ri vhale verse verse ṱhukhu yayo ya 9 khamusi ri ḓo vhala na 13 9 iri ngauri ndo vulelwa muṋango muhulu u dzhenaho ha dovha ha vha na vhathivheli vhanzhi iri ndo vulelwa muṋango muhulu u dzhenaho mara zwezwi ndo vulelwa muṋango muhulu hu na vhathivheli vhanzhi Ha, havha vhathivheli a si vho ḓiswaho nga Murena, havha mu, muvuli wa muṋango a si o ḓisaho, havha vhathivheli a si o ḓisaho maswina. Muvuli wa muṋango ndi muṅwe, vhathivheli ndi vhaṅwe. Vhathivheli ndi vhathu vhane vha khou tama uri iwe hoyu muṋango wo vuleaho u sa pfuke. Mara i tshi ya kha vese 13 ya mbo ḓi ri, Fhaṱuwani ni ime ni na, ni kha lutendo. Ivhani vhanna khwaṱhani, i mbo ḓi ri fhaṱuwani vho iwe ni ime kha lutendo ni vhe vhanna ni khwaṱhe. Zwino ṋamusi ndi khou nyaga uri ndi ambe navho ndi ri hu na maswina a musi vhone vha na ndavhelelo Mudimuni. Nga iṅwe nḓila hezwi vhone vha na ndavhelelo ine vha vha nayo hu na maswina ane a vha hone mara vha sa zwi ḓivhe uri swina ndi mini. Vhanga muthu ane a ṱuwa a swika a ri kha tshibadela vha ri vha dinwa nga mini a ri hai nṋe ndi dinwa nga nga ṱhoho ngeno a khou luṅwa luṅwa thumbuni a ri ndi dinwa nga ṱhoho. Havhaḽa vha mu fha philisi dza ṱhoho, u luṅwa luṅwe thumbuni ha ḓi dzula ho ralo ngori ho a vho ngo kona u wana tshithu hetsho tshi no khou mu dina. Zwino ndi khou amba mini ngazwo? Ndi khou ri vha sa ḓivha swina ḽavho nndwa ine vha i lwa vha sokou posa mavili mani vho ine vha tshi rwa muya, posa mavili ḽiṅwe ḓuvha vha tshi rwa na luvhondo vha vha tshe vha sa rwi swina. Kha ri ḓo lavhelesa ri kone u a topola maswina ri ri, Khea ndi haya, ndi one ane a khou ima uri ri sa dzhene muṋangoni hoyu wo vuliwaho. Ndi ḓo dzhia zwipiḓa zwi si zwinzhi, mara kha vha ḓe ri thome ṋamusi ndi zame u ḽi amba swina. Swina ḽavho vhone ndi muthu a sa vha funiho ane a ima a tshi ṱoḓa uri vhone zwavho zwi sa tshimbile. Zwino he. Hu songo vha na mulingo afho, vhone vha tshi khou thetshelesa. Vha humbula uri, Ee, vha khou amba vhafunzi. Ndi Vho Mukene. Thi khou amba Vho Mukene. Ndi khou amba, ndi khou amba swina nga nḓila hei. Swina ḽavho ḽi tshi ḓa, kana ḽo ṋamela muthu Vho Mukene, mara ḽo takuwa kha Saṱhane. Mara ḽi tou vha ḽi ḽo ṋamela Vho Mukene, ḽa shumisa vhone, ngauri Diabolo hana tshivhumbeo tshine a shuma ngatsho, ndi muya. u nyaga tshivhumbeo tshine a shuma ngatsho a nga ḓi ṋamela muthu muthu a vha swina ḽawe mara khoso khulwane hafha swina ḽavho ndi diabolo zwino kha vha zwi ḓivhe zwori swina ḽavho ndi muthu ane a tama uri zwavho zwi sa tshimbile a vha vhofhe zwanḓa hezwi a vha pose hafhaḽani khonani vha sa kone u bva a vha tibe henengei khonani vha sa kone u bva ndi swina ḽavho.

kha vha vhe vha vha lemelwaho, kha vha vhe zwithu zwa vhu sa tshimbili, ndi swina ḽavho. Zwino ndi khou ri, kha ri ḓo ḽi wana heḽi swina. Hezwi ro ḽi wana heḽi swina, hezwi zwithu zwoṱhe ri zwi fhufhe, ri sie zwo lala hanefha, ri zwi fhufhe nga nṱha, ri ḓifhelwe nga Yehova Dzinani ḽa Yesu. Amen. Swina ḽa u thoma ndi, ndi, ndi, ndi, ndi ndi ndi ndi doubt ndi hezwi zwo u sa tenda u u timatima ehe swina ḽo thoma ndi u timatima na u sa tenda vha ḓivha u timatima ndi hezwi ndi musi vhone vha sa na vhuṱanzi ho to khwaṱhaho ha uri hetshi tshithu tshi nga tshintsha tsha ima so. Hetshi tshithu tshi nga vha. Vha ḓivha arali nda vha fha moḓoro zwino, khamusi u moḓoro wa kale, nda ri, Ha, moḓoro khoyu, vha khou nyaga u ya gai? Vhone vha ri, Hai, ndi khou nyaga u thoma ndi gidimele hukene hukene ngene. Nda vha fha moḓoro hoyu. Hezwi hu tshi pfi vhone vha khou timatima, ndi musi vhone vha khou ri, Mara. Uyu moḓoro une vha khou mpha, ndi nga swika hune nda khou ya hone? Mara uyu moḓoro une vhone vha khou mpha u nga ntswikisa, ndi u timatima. A vha khou tou tenda zwavhuḓi zwo ri zwi nga itea. Vhone thabeloni yavho vha tshi ya, swina ḽiṅwe ḽine ḽa vha hone ndi, ndi u timatima. U ri, Mara Mudzimu wanga i fhindula hani thabelo yanga? Mudzimu wanga mpha zwine nda khou ṱoḓa. Hu no ri Mudzimu ndi Ene we a ri, Zwoṱhe zwine na zwi tama, ḓivhadzani Mudzimu nga thabelo yo ṱanganaho na u livhuwa.

A humbele Mudzimu ane a kovhela vhoṱhe o takala a sa semani. Hum! Huno Mudzimu u ḓo mu ṋea. Hu ri, hu pfi arali hu na muṅwe o ṱahelaho vhuṱali, a no na muṅwe a no khou ri, Thi ḓivhi uri ndi ite mini hafha, hu pfi, Nga a vhe ene ane a humbela Mudzimu, Mudzimu ane a kovhela vhoṱhe, na vhone, o takala, hoyu Mudzimu a sa semani, hoyo Mudzimu u ḓo mu ṋea. Nga iṅwe nḓila, arali hu na tshithu tshine ra sa ḓivhi uri ri ite mini, ri tshiṅwe tshifhinga vhutshiloni ri a fareledzea u sa ḓivha zwa uri hafha fhethu ndi zwi bvani. Mudzimu u ri, Vha songo vhilaela tshithu vhone. Kha vha ri zwenezwo vha ye Mudzimuni vha humbele vhuṱali. Zwino mara hu na fhungo kha vesi sigisi, vesi ya vhuṱanu na vhuthihi mbo ḓi ri, Huno a humbele a tshi tenda. A sa tim, a sa timatimi, ngauri a timatimou unga ḽigabelo ḽa lwanzhe ḽine ḽa vhudzulwa nga muya ḽa poswa ngeno na ngei. Muthu wa u ralo a songo fhima uri u ḓo wana tshithu ha Murena, ngauri ndi munna wa mbilu mbili, a sa imi kha tshithihi nḓilani dzawe dzoṱhe. Vha khou vhona? Swina ḽi re hone hafha ḽi pfi u timatima. U ri, Mara kha nzulele ine nda vha khayo ndi nga rabela Mudzimu a mpfa. Kha nzulele ine nda nga vha khayo, nda vha khayo, Mudzimu a nga nṱomola. Kana Mudzimu u ḓo nnditsha ndi vhusiwanani vhungafha nahone ndo ita tshisiwana. Vha thoma, Diabolo a ḓisa mafhungo ane haaḽa mafhungo a itisa uri vhone vha vho vhona Mudzimu a tshi nga ho ngo vha vhala kha phaṱutshedza. Ndi u timatima. Zwino hu pfi muthu wa u ralo a songo fhima uri u ḓo wana tshithu ha Murena. Diabolo u a zwi ḓivha zwa uri muṋango wone wo vuliwa u dzhenaho fhethu havhuḓi, ende hoyu muṋango wo vuliwa wo vuliwa nga Mudzimu. A ri, Ndi itani? Ndi a mu kanganyisa hoyu muthu uri a sa u vhone hoyu muṋango. A mu kanganyisa nga u mu ṋea zwi mu timatimisaho. vhone vha tshi ya thabeloni vho no vhuya vha ri tshiṅwe tshifhinga vha tshi khou ya thabeloni vha pfha na muhumbulo wavho tshi ri ha mara afha u tonga ndi khou sokou humbela ndi nga ḓivha ndi khou fhedza tshifhinga hafha fhethu ndi nga zwi wana hezwi houḽa u timatima houḽani ndi ndi bola yo posiwaho nga ndi ya bola ine ya khou ri vhone vha timatima ngeno mudzimu ipfhi ḽa mudzimu ḽi tshi ita uri huno a humbele mudzimu ane a kovhela vhoṱhe a ṋea a sa sinyalali a sa semani hana zwi tshele mudzimu Mara vha ḓivha tshifhinga tshine tsha zwine zwa dina ndi uri hezwi ri tshi ya mudzimuni tshiṅwe tshifhinga a ri a ri tendi uri khou ya na dautu ngori ri ya nga lugungulo kha mudzimu ra ya nga lugungulo kha mudzimu habe arali vhone vha khou gungula a vha khou tenda uri tshithu tsho dzula zwone ngori muthu a sa gunguli u na lutendo lwa uri zwithu zwi ḓo tshimbila a zwi posa mudzimuni a fhumula a ri tshetee dzinani ḽa Yesu. Ndi a zwi ḓivha vhone vha ḓori vhafunzi vhone a vha ḓivhi vhuṱungu mara mudzimu o ndaedza uri ndi vha vhudze zwenezwi zwine nda khou amba ndi nga ḓivha ndi sa ḓivhi vhuṱungu mara mudzimu o ndaedza uri ndi vha vhudze uri u timatima hu ḓo itisa uri vha songo vha songo vhuya vha fhima uri vha ḓo wana tshithu nga murena arali vha tshi timatima. Zwino bugu heyi i ri ri tshiya mudimoni ri humbele ri tshi tenda zwino ndi kho uri vha songo tenda u timatima ha ḓa khavho musi vha tshiya mudzimoni. ngauri ndi ḽone swina ḽa number one ḽine ḽa nyaga u itela uri zwithu zwi sa tshimbile swina ḽa vhuvhili ndi nyofho na mbilahelo hmm. u ofha uri mara zwithu zwanga zwi ḓo ita ndi ḓo dzhena fhaḽa ndi ḓo zwi wana zwe nda humbela ndi hedzo nyofho hedzo dzi dzi mbo ḓi kokodza mbilaelo nga dzoṱhe ende ha vhuya vha na nyofho hedzo dza uri zwi ḓo itana vha zwi vhona na u timatima hone vhone nga vhukati mara ndi khou ofha uri ḽiṅwe ḓuvha zwi sa tshimbile vha vhuya vha vha na nyofho hedzo vha mbo ḓi farwa nga nga mbilaelo mbilaelo dza vha fara a hu tshena tshine ḓovha tsha tshimbila muthu wa mudzimu ngori ndi threpe ine diabolo ine diabolo o i vhea a tshi itela muṅwe zwino ndi khou vha fhembeledza vhone ndi khou ri nga dzina ḽa Yesu Kristo vha songo tenda threpe ya diabolo i tshi vha ḓela ngori vothi ḽe mudzimu a ḽi vula O ḽi itela vhone. Kha ri ḓo vhona bugu ya Vharoma ndima ya 8, ri vhale verse 15. Vharoma 8, ri ḓo vhala verse 15. I ri, Hoiwe a no ngo ṋewa muya wa vhupuli, une na dovha na vha na nyofho. Aiwa, no ṋewa muya wa hana une wa ri funza u vhidzelela ra ri, Abba, Khotsi. Ya kona uri Muya Mukhethwa Ene muṋe u a ṱanzilelwa a tshi vhudza mimuya yashu zwauri riṋe ri vhana vha Mudzimu. Muya we vhone Mudzimu a vha fha, hu na muya une wa vha hone afho khavho. Hu na muya une wa vha hone, hu pfi a si muya wa vhupuli. Nga inwe nḓila, a si. O, vhafunzi vha songo ri a si muya wa vhupuli, ndi khou pfa vhuṱungu ho rali, ndi khou itwa ngo rali. Ndo ri, Swina ḽavho Diabolo ḽi khou mona mona. Mara Mudzimu, muya we a vha fha si wa vhupuli. Nga muya we Mudzimu a vha fha, vha a kona u livhana na swina heḽo, vha imedzana naḽo nga Dzina ḽa Yesu, vha imedzana naḽo nga vhuṱanzi ha zwine Ipfi ḽa Mudzimu ḽa amba. Zwithu zwa tshimbila Dzinani ḽa Yesu. ngori swina heḽi hu pfi a no ngo ṋewa mwewe muya wa vhupuli, no ṋewa muya wa Hana une wa ni funḓedza u vhidzelela na ri Abba Khotsi. No ṋewa muya wa Hana une hoyu muya hu pfi muya mukhethwa ene muṋe a re nga ngomu kha riṋe u a ṱanzela a thivhudza mimuya yashu uri riṋe ri vhana vha Mudzimu. Mara ndi mbudzokee, muya une wavho hezwi vha tshi khou pfa vhuṱungu, Muya u a amba naa ri vha ṅwana wa Mudzimu? Kana a vha tsha mu pfa nga ndavha ya uri Diabolo o ḓisa vhuṱungu khavho vhune ha itisa uri vha si tsha pfa zwe Mudzimu a amba? Ndi khou vha fhembeledza ngoho nga dzina ḽa Yesu. Ndi khou vha fhembeledza, mu, muthu wa Mudzimu. Ndi ri kha vha tende tshifhaṱuwo tsha Mudzimu tshi vhe phanḓa havho. Kha vha tende uri Mudzimu a tshi amba uri kha vha ambe na Mudzimu, Ane a ṋea a sa sinyalali, u khou amba zwenezwo. Vha songo tenda u timatima, dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ri ḓe ri vhone. eh bugu ya vhafilipi chapter 4 verse 6 ita uri ni songo vhilahela tshithu zwoṱhe zwine na zwi tama eh zwoṱhe zwine na zwi tama ḓivhadzani mudzimu nga thabelo yo ṱanganaho na u livhuwa uri mulalo wa mudzimu a fhirisa u ṱalukanya a ambarele dzimbilu dzaṋu a dovhe a ambarele na mihumbulo yaṋu nga iṅwe nḓila mihumbulo yashu i fariwe i elekanye zwe mudzimu a amba mbilu dzashu dzi elekanye zwenezwo Kha ri ḓo tshimbila nyana ri ye ri vhone bugu ya Deuteronomio key 31 ri vhale verse 6 iri itani nga maanḓa no, no, no fulufhela ita iwe ita nga maanḓa wo fulufhela eh ni songo ofha na shuwa ni tshi livhana na swina ni songo ofha na shuwa ni tshi livhana navho ngauri yehova mudzimu waṋu u ya na inwi ha nga ni laṱedze ha nga ni sindi noṱhe Nga iṅwe nḓila, musi ni tshi khou lwa nndwa ya tshidele ya lutendo, Fhungo ḽa Mulimu ḽi ri, Ni songo tsetsa, ni songo huma, ngauri Mudzimu o fulufhedzisa uri ha nga ri litshi, o fulufhedzisa uri ha nga ri laṱedzi, o fulufhedzisa uri u ḓo vha na riṋe misi yoṱhe. Ndi khou vha fhembeledza nga Dzina ḽa Yesu, swina heḽi ḽa mbilahelo na swina heḽi ḽa mbilahelo na nyofho vha songo. Mbilahelo na nyofho zwi tshimbila zwoṱhe. ndi mungana na mungana vha vhuya vha vhilae vha vha vha ofha vha fanela u vhilahela vha tshi khou vhilahela hu fanela u vha na nyofho ngauri hu hu nga itea one two three hu nga itea one two three ho tswiwa lutendo kha vhone kana ho tibiwa lutendo kha vhone uri lu sa tsha vha na mushumo lutendo lwavho kha luvhe na mushumo kho muthu wa mudzimu dzinani ḽa yeso haleluya. Tshiṅwe tsha vhuraru. hetshi tshithu ndi u sa u nya ndi u nyama hezwiḽani zwine nga tshikhuwa hapfi apathy lack of interest u nyama vha ḓivha tshiṅwe tshifhinga nzulele i ya ima vha nyama mani vha nyama vha luza interest kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe vha wana na zwi na lutamo lwa zwiḽiwa lu siho. Vha wana vha ḓivha na lutamo lwo tou ḓifukedza zwavhuḓi vha wana lu si tsheho, nga ndavha ya uri vho nyama, vho nyama. Heḽi swina heḽi ḽo ḓa uri ḽi vha nyamise uri vhone heiḽa heḽia vothi ḽo vulela ḽo vuleyaho vha songo vhuya vha ḽi dzhena ngori vha ḽi dzhena vha ḓo vha ḓo dzula zwavhuḓi vha ḓo dzula vha na mutakalo vha songo vhuya vha ḽi dzhena. U ḓisa u nyamisa vha nyama Ha tou ḓisa u nyamisa u tou nga vhurotho vhu tshi ḓa kha kha ṱafula vhone vha khou nyago u nwa tie. No, no, no, no, a tshi vha nyamisa u tou ritha nzulele. Heiḽa nzulele ya ritea, vhone vha, vha, vha funa u concentrator kha nzulele, vha i vhona yo ita buse ḽihulu, vha, vha nyama. Vha nyama. Vha, vha, vha laṱana tshavho nga ndavha ya uri vho nyama. Zwino heḽo swina ḽa u nyama, Vha songo ḽi tendela vha vha khonani yaṋu. Hu tshi ḓa tshi no nyamisa, kha vha ime vha ri, Nṋe Yehova Mudzimu wanga u na nṋe. Nṋe a thi nga laṱi tshovha. Ngauri heyi ndimana ya Deuteronomio vesi 6 i tou ri, Itani nga maanḓa no fulufhela, ni songo ofha na shuwa ni tshi livhana navho, ngauri Yehova Mudzimu waṋu u na inwi, ha nga ni laṱedzi, a ni sia ni noṱhe. vha songo tenda u nyama vhutshiloni ngori ndi ndi iṅwe ya tshithu tshine eh, diabolo a khou tshi ḓisa uri hezwi o vha ḓisela u nyama zwavho zwi tshinyale vha songo tenda zwavho zwi tshi tshinyala muthu wa mudzimu mudzimu o o- o ḓela uri zwa uri vhone vha ḓiphiṋe that's what of it tshilidzi na mulalo zwi ḓi anda kha inwi nga u ṱalukanya haṋu mudzimu na murena washu yesu kristo tshilidzi tshilidzi ndi mina ndi favor ibvaho mudzimuni Pfi kha zwi ande khavho, mara zwi anda khavho vhone vha songo laṱa tshovha, vhone vha songo tenda u nyama. Dzinani ḽa Yesu Kristo. Hu na zwinzhi zwine zwa nyamisa. Mushumoni zwi a nyamisa. Hu na zwinzhi zwine zwa nyamisa. Na hayani zwiṅwe zwithu zwi a nyamisa. Hu na zwinzhi zwine zwa nyamisa. Shangoni hanefha nnḓa na dzikhonani zwi a nyamisa, mara hu khou pfi vhone kha vha ime vha vhe strong, kha vha ime vha khwaṱhe, kha vha ime vha sa tsekatseke, Dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Haleluya! Tshiṅwe tshithu tshine tsha vha swina ḽa uri vhone vha vha vha vha vha expect kana vha lavhelele zwithu zwavhuḓi zwi tshi bva mudzi-muni habe vha ḓivha muthu arali a nyama ha tsha lavhelela tshithu ndi hafhaḽa hune vha wana muthu a tshi vho soko uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho luga kana hu ḓa mini kana hu ḓa mini vha songo tenda u ḓa mini kana u ḓa mini ngori mini kana mini zwi bvafhi hu na zwine zwa bva ha dia bola. Tshiṅwe tshithu tshine tsha vha hone khetshe ndi muya wa wa wa negative ndi u vha na muya houḽa wa wa wa u sa tsha vhona tshithu tshavhuḓi wa u sa tsha vhona tshithu tshavhuḓi. Vhafilipi ndimana ya four izwi amba zwavhuḓi nga maanḓa khamusi . ri to ri to ri vhale four four verse six iri vho iwe ni songo vhilaela tshithu zwoṱhe zwine na zwi tama ḓivhadzana mudzimu nga thabelo yo ṱanganaho na u livhuwa uri hezwi hezwi arali riṋe ra ra sa vhilahele tshithu ndi zwone zwine mu- zwine zwine vha sa ḓo vha negative ngazwo He- ndi zwone zwine vha vha ḓivha u vha negative muthu wa negative u ita so arali ndi tshi khou ri ei kha ri ḓo thoma tshikene tshi a zwi a fana musi na musi wa thoma zwi ita so so vho no zwi vhona tshiṅwe tshifhinga ri khou ri ri khou nyanga u apuḽaya mishumo kha ri apuḽaya mushumo hafho muvhusoni a zwi a fana na musi vha apuḽaya mishumo i tea u dzula yo vhetshelwa vho mukene nahone vha vho funa vha na vha na khadi ya ḽihoro ḽa uri mini mini hoyu muthu u negative hoyu muthu. ha tsha vhona nḓila, hoyu muthu ha tsha vhona nḓila. Vha vhuya vha ralo na musi arali Mudzimu o vha o vha vhetshela o vha vhetshela tshikhala hafhaḽa fhethu, a vha nga si tshi wane ngori zwine vha khou amba vhone zwi fhambana na vhuṱanzi ha lutendo. Vhuṱanzi ha lutendo vhu ri, Lutendo ndi u pika zwi sa athu vhonwa, nda zwi fulufhela zwe nda zwi lindela. Zwino lutendo lwavho lu songo itisa uri vhone vha vhe negative. in fact muya wa wa hoyu wa wa, wa negative uya ṱuwa wa wa vhuya wa wa dzhena na kha vhaṅwe vhathu vha discourage vhaṅwe vhathu mishumoni vha discourage vhaṅwe vhathu huṅwe na huṅwe vha discourage vhathu miṱani muṅwe muthu u a discourage muṅwe muthu muṱani wawe ngori zwawe zwiṅwe a zwi khou tshimbila houḽa muthu a thoma u vha negative hezwi vha tshi vha negative kana vha tshi vha muthu a si tsha vhona zwithu nga nḓila yone Vhathu vhane vha songo vhuya vha humbula zwiṅwe zwi ndi khou namba nda vha vhudza dzumbululu kheyi diabolo o ritha nzulele uri heyi nzulele heyi i vha hangwisa u dzhena hafhaḽa kha vothi heḽia ngori ndimana heiḽa ya vha ya ita uri vothi muṋango wo vuliwa. wa u dzhena fhethu hukhethwa wo vuliwa wa mashudu ane vhane vhane vha fanela u dzhena khawo mara ma, maswina haya a re hone ane nga ene a negativity a ima a tshi ṱoḓa uri vhone vha concentrate kha hezwi kana vha vha vha, vha dzule vho farelela hezwi vha balelwe u vhona hafhaḽa dzinani ḽa Yesu vhone a ri vha to dzula vha ri Dzinani ḽa Yesu Kristo, naho ndi khou tshimbilila govhoni ḽa dzunzi ḽa lufu, thi ofhi vhuvhi ngauri Yehova u na nṋe. Vha tenda u lavhelesa Mudzimu sa Mulamuleli, vha tenda u lavhelesa Mudzimu sa, sa, sa Mulamuleli wavho, zwoṱhe zwi a tenda u tshimbila. That is why kha bugu ya Yoshua number 1 ho tou pfi, chapter 1 verse 6 yo tou ri, Khwaṱhani vhoiwe, ni konḓelele, ni khwaṱhe lutendoni. A, ya ri, Khwaṱhani ni songo nyama, ngauri ndi inwi ni no ḓo fha havha vhathu shango ḽavho. Zwino vhone, hezwi vha tshi khou dzula vha kha negativity, vha tshi khou dzula vha kha vha kha nḓila heyi ine a vha tsha vhona tshivhuya zwavhuḓi, vha khou ḓi vhangela malwadze, vha khou ḓi vhangela zwithu zwinzhi diabolo u kho dzhia opportunity ndi swina vhone vha nzulele heyi yo ri theaho heyi yo ri thonga diabolo hu itela uri vhone vha sa dzhene hafha ḽani ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa Yesu ndi khou ri late is better than never a u nga vha wa lenga mara wa dzhena zwino arali vho vha vha kho mona mona hafha fhethu Kha vha ime zwino vha ri, Ndi ya mashuduni ane nda vha khao. Ndi ḓo itisa hani vhafunzi? Ndi itise hani uri ndi dzhene? Ndi khou vha pfa, mara ndi itisa hani? Zwa khagala nga maanḓa. Vhafilipi khe, vha, vha, Vhafilipi khe, heyi ndimana ya Vhafilipi, vha pfe uri Vhafilipi ndimana ya vhuraru i ri mini? Ri vhale vesi 13. I ri, He vharathu, nṋe a thi ḓifhimi uri ndo no zwi fara. Tshithihi hone tshi hone, ndi hangwa zwa murahu nda hovhelela phanḓa, nda hovhelela zwa phanḓa, ndi gidimela he nda livha hone dzangani he nda vhidzelwa hone ngei nṱha Mudzimuni nga Kristo Yesu. Uri a thi khou ri ndo no zwi fara. Nga iṅwe nḓila, ndi kha ḓi vha vhuṱunguni, mara tshithu tshithihi tshine nda tshi ita khetshi, ndi, ndi lavhelesa dzanga ḽine nda khou gidimela khaḽo, nda hangwa zwa murahu. U hangwa zwa murahu hu khou amba u pfi a thi tsha a, a, a, thi tsha, a zwi tsha mpfareledza ndi khou takuwa nda tshimbila ndi tshi ya phanḓa dzina ḽa yesu khristo zwino ndi khou vha pembeledza vhone nga dzina ḽa yesu ndi khou ri kha vha zwi ḓivhe zwa uri arali mudzimu o vula um vothi ḽa u dzhena mashuduni hapfi ḽo tou vulea ḽo tou atama Mara ha pfi hu na maswina. Haya maswina ho ngo vhewa nga Mudzimu, o vhewa nga Diabolo ene muṋe. Ndi vhalanda vha Diabolo. Zwino nṋe ndi khou ri khavho, vhone, havha vhalanda vha Diabolo vhane vha vha maswina, vha songo vha tendela u vha fha tshantsi nga mbilahelo. Vha songo vha tendela u vha fha tshantsi nga u timatima. Vha songo vha tendela u vha fha tshantsi nga u nyama. Vha songo vha tendela u vha fha tshantsi ngo, ngo, ngo ḓigegenedza. Mudzimu wa ṱaḓulu, ṱaḓulu u kha ḓi vha funa dzinani ḽa Yesu. Ndi khou vha pembeledza vhone ndi ri, Mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu u kha ḓi vha funa. Na vhone kha vha ḓivhudze uri Mudzimu u kha ḓi vha funa. Nga nnḓa ha uri vha khou fhira ngafhi, vha khou ṱangana na mini, Mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu u kha ḓi vha funa. U kha ḓi pfi Khotsi kha vhone. Ndi Ene Musiki wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi. Ndi Ene ane fhethu hune ha vha. sogani a kona uri hu vhe na maḓi ho maho u a ḽi melisa zwithu u a ḽi melisa zwimela dzinani ḽa Yeso Khristo mara hupfi kha vha sendele nga lutendo dzinani ḽa Yeso Khristo. Kho livhuwa tshifhinga tshenetsho tshe nda amba navho mafhungo enea mavhili na mararu vha a dzhia haya O eḓana kha uri vhone vha, vha, vha, vha pfukele kha tshiṱepesi tsha phanḓa, dzinani ḽa Yesu. Kha ri vhone. Baba, ri khou livhuwa, dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Fhungo ḽavho ndi tshithu tshi tshilaho tshi shumaho. Misi yoṱhe ḽa vulwa ḽi a vhonatshela ḽa ṱalifhisa. Ndi ḓenzhe ḽa milenzhe yashu. Kha vha ri tonde, Baba, ri pfe vhone. Ri songo pfa vhuṱali ha muthu, ri songo pfa maano a muthu, ri pfe vhone Yehova. Ri pfe Muya wavho a tshi amba na riṋe. Nga Dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa, ndi kumedzela fhungo iḽi, ḽe ḽa muthu muṅwe na muṅwe a ḽi thetshelesa, Khotsi vha ṱaḓulu, uri ḽi vhe na mushumo mbiluni yawe. Nga Dzina ḽa Yesu Kristo ndi a livhuwa, Baba. Amen. Hone, muthu wa Mudzimu, nṋe ndi khou ri a ri vhe na ndavhelelo yavhuḓi i tshi bva Mudzimuni. Ri tende uri ndavhelelo yavhuḓi hu na maswina o no tama uri ri sa swike khayo. mara ri ime ri khwaṱhe ri ri ri a dzhena muṋangoni wa mudzimu a ri vulela nga dzina ḽa yesu amen